Әниемә гел шулай ярып йөри идем мин. Җәйнең эссе матур көнендә киттек әтием, әнием белән бабай эшли торган умарталыкка җиләк җыярга. Әни мине дә алып барам дигәч, шатлыгым эчемә сыймады. Бабайны да күрәм, авыл кырыеннан ерак китмәгән балага ул миңа әллә кая барабыз кебек тоелды. Шатлана-шатлана әнигә иярдем. Авылны чыктык, урманга барып иткенчә мин арыган идем инде. Әни барып җитәбезме дия башладым. Урманга килеп кердек. Беренче тапкыр урман күрдем. Әзрәк чәйләп алгач, әллә урман һавасы көч бирде, тагын шулай сөйләнә-сөйләнә әнигә ярдәм сораулар биреп, әнине аптыратып бетердем. Урман һавасы ис китәрлек, тәмле исле, шаулавы тагын да матур, зур бер дулкын кебек шаулый. Бер караганда рәхәт була, икенче караганда шикләндереп тә куя. Бер мәлгә Урман тып-тын кала. Аннан тотына кошлар сайрарга. Ерактан күке тавышы ишетелә. Анысын әнидән сорап белдем. Яннан гына пырх иткән тавыш чыгарып, нидер очып китә. Күрми дә каласың. Анысы ябалак икән. Шул могҗизалардан соң тып-тын кала урман. Һәм кабат, кабат кабатлана, искитмәле. Хәлдән таеп һәм сокланып килә торгач, бабай янына килеп җиткәч, бөтенләй хисләндем. Зур киң бер аланны чәчәкләр, биек итеп үскән үләннәр, койма белән уратып алынган рәт-рәт тезелгән умарта оялары, тирә-ягында сап-сары чәчәктән көнбагышлар үсеп утыра. Моның кадәр күп умарта ояларына шаккаттым. Бабай үзе дә өй кырында умарта тота иде. Ну, әзрәк, унбиш-егермеләп булгандыр. Бабайның озынча ябык куллары белән ара-ара мине иркәләп куюлары тагын бер аерым рәхәтлек бирә иде. Бабайның иркәләвенә җавап кайтарып, бит очыннан пәп итеп ала идем, яратып. Бабайның төрле үләннәр салып, учакта кайнаган чәен эчкәләнгенчә йокыга тала идем. Уянып китсәм, әни бидонын тутырып җиләк тә, төрле үләннәр дә чәй эчәргә җыеп өлгергән. Бөтен кечкенә генә өйгә җиләк исе таралган. Әни су беткән, дип, мине су алырга алып китте. Тар гына сукмактан аска таба төшкәнне чамалап алдым инде. Әни Бир кулыңны, кызым, ди. Мин ник, дим, карасам, аска таба текәү тавы төшәргә. Тешеп иткәч, тагын бер кат хозурландым. Андагы тавы кәткә, ярның аскы янында ап-ак сап-салкын, чип-чиста чишмә, тар гына елга кебегрәк, астында ап-ак ташлар, чишмә агып ята. Бит-кулларны юып, суын эчкәч, йөгердем икенче ярына. Әкияттәге кебек матурлык, Кычкырып җибәрдем. Әни, кара монда, нинди матурлык! Сөзәк кенә яр бите башлана, яшеллек, төрле-төрле матур чәчәкләр, күбәләкләр, марталар очып йөри, болынның өскә таба ярга күтәрелә. Башыңны күтәреп карап бетерә алмаслык яр. Ямь-яшел яфраклы төрле агачлар каплап алган. Өскә карагач, ике як ягдның уртасында ап-ак яктылык. Кояш үзенең җылы, якты нурларын сибеп утыра. Әнинең Әйдә киттек, кызым, дигән тавышына уянып киткәндәй булдым. Әни савытларны су белән тутырып куйган. Чүмеч белән тутырырга кирәк, сай булгач. Әни бигрәк матур, дим, бу, кызым, Ташъелга дип атала. Мин дөнья белән шулай танышып йөрим. Үргә менгәндә авыррак булды булуын түзәрлек. Мин әниемә ияреп чыныктым. Бабай белән саубуллашып кайтыр юлга чыктык. Бик озын, истә калырлык юл булды.